So I'm, I'm having a bit of tea today, which is quite interesting. I like having tea. Uh, loko na nghena xikolo a kheto a ku na principal van'wana va ku principal siska eh principal siska a va hamba va rhandza ku nwa tiya nampundzu before assembly and a va yi nwa yi ri black a va yi nwa yi nga ri na masi so na mina ti tekelele kwalaha va ku we are a british colony you know so if you're a british colony you drink tea so mi nga ni soli some history student okay besides jokes guys i'm put this away kuna matlhari la ndzeni rhandza ku nwa tiya mina ri na a tea bag le ndzeni i vanhu vangani va nwaka tiya ri na tea bag la ndzeni handle ka mina okay guys welcome back to another episode of mkanelo wa gingirikani as you can see in the video

ku nga ndluku vo vo vo vo vo ku ra tinhoka ti tala ngopfu ka topic yin'wana na yin'wana i like this one this is my favorite topic so far leyi nga tshama yi trenda ka gaza leyi ku ku ku jokiwaka yona hakanyingi so i just felt like polygamy eh, lava nga swi tiveku i ku va munhu a teke tshengwe kumbe a tekiwe etshengweni a ni swi tivi hi swona etshengweni na mara hi xizulu veri i sithembu so mhaka leyi vanhu vanhu va ta velevele ku vele ku njhekanjhekisaneni hi yona um va vona va veka mavonelo ya vona ku he swa pfumeleriwa swi kahle he hina ha swi lava hina a hi swi lavi he va lava ku hi teka va lava ku hi fayela muyimiti what what what what people are doing lives about it i saw manegi doing it as well ni vanhu vo tala va kha vulavula hi swona and i think it was sparked by a family ya ka maluleke i think uh, maluleke laha va kombisa vavasati va vona vambirhi va tikomba va kha va rhandzana ni hleketa nghoma leya thomas chauke ya thomas chauke ya ku Hey, vavasati va xinyori va lukana na misisi kaya people were commenting in that post va kha va ah, hey, so beautiful hey, sasekini you know happy happy for the family good luck what what what what and i felt like this could be a nice topic to discuss guys ku ri n'wina mi sungula njhani mhaka polygamy mara before hi mahlweni a la ku mi nyika mm, swikhedzakhedzana swa ntlhanu like five um, things or factors or things that makes or causes someone to have a polygamous uh, family or be married in a polygamous family swi ta njhani ku munhu a tikuma a ri ka a ri tshengwini kumbe swi ta njhani ku munhu a teke tshengwe a ah, lexi ndlaku ni vulavula so i mhaka ku va ni tshame ni va na nkateko ku va part ya vanhu lava va tsala buku yin'wana yi nga tsariwa veri i i stories i producer vanhu va gender links na I think it was Community Media for Development. I used to work for them, and then they wrote a book about polygamy, and I was part of the people that were researching that topic laha hi nga famba hi ya tindhawini hi fike vulavula na vanhu lava nga tekiwa etshengweni na lava nga teka tshengwe so leswi hi nga swi kuma hi leswi nga tsariwa kwala handle ka buku liya it's called i stories loko mo yi cheka ka amazon i think yi koho buku liyani na ni le ka ti-bookshops to karhi a ni a ni swi tivi ku ri kona sometimes nga ri yi distributiwini around schools whatever that book yi tsariwini yi produciwe hi vanhu va ka gender links na va c m f d eh, and production communication something like that khalenyana hi kha hi tirha swona so ni lava ku xerha leswi ni nga tshama ni swi kuma lani mina ni lava ku teka sayiti ku swa pfumeleriwa ku ma pfumeleriwa na i just wanna give you what i know about um, what makes someone to go in a polygamous marriage you know what makes someone to want to be in a polygamous family if you're a woman um, so mara hi nge ze emahlweni a lava ku mi byela hi r funerals ku va kona na tinambara ta vona ti kona laha hansi mi va joyina hi vona va seketelaka nkanelo wa gingirikani masiku lamawani a hi dyeni ni timali la joni guys hi kha hi hleketa ku siku ra khombo ku loko siku ra khombo ri fikini joyinani a ri funerals namuntlha ku ri va swilo swa n'wina loko vo tshuka mi lahlekele hi varhandziwa va n'wina kumbe n'wina mi tshuka mi yi mi hi lahlekerini mi kuma vanhu vo mi lahla and va lahla hi hi hi xiyimo xa le henhla va ndlava swilo swa swa kahle ngopfu mi va landzelela nambara ya vona yi kona laha hansi na email address ya vona yi kona laha hansi ni kombela mi va landzelela r funerals se yi fikile mi nga ni blame loko ni koka tiya hi ndlela liya tshengwe tshengwe hi loko munhu a teke vavasati va vambirhi vo tlula vambirhi ku ya henhla ni kumbe vo tlula wun'we swi ya hi definition ya n'wina kumbe a tekiwe a tshengweni that it's called polygamy ya hayi lela swa swa n'wina mi swi ndlaku la ka nkowani la loko munhu a siya nsati a rhumini a rindze muti a rindze diyindlu le sandton na vafoyisi i vanhu va huwa le le ka nkovana wa simple kitchen a hi polygamy leswiya guys polygamy hi loko i teke munhu i n'wi lovorini leswi a swa n'wina mi swi ndlandlaku laha handle la na le le va soweto le mi jikajika laha va pimville na va dobsonville mi tsutsumutsutsumutsanana na tintombi a hi polygamy leswiya polygam loko swi kha swi tiveka kaya so so loko ku ri munhu wa xinuna a la ku va a tshengwini hakanyiko swi tala ku sometimes mi kuma ku ku va ku ri decision ya yena hikuva a vona ku swi endla mi kuma ku loko a zamazama timhaka ta vana mi kuma ku a va kona a va humeleli ka nsati wo sungula so wa suggesta ku ri no mani a hi laveni un'wana hi zamazama swin'wana ivi a ku a tikumela munhu wambirhi ku a ta n'wi tswalela vana hi leswi swi talaka ku ku va xivangelo xo sungula lexi xi endlaka ku ri munhu a tikuma a ri etshengwini i'm not a cultural expert but i swilo leswi ni nga swi kuma first hand from people that are in it va ku hakanyingi loko ni tikuma kuma ku mina a ni bebuli mara ni kuma ku lowantsongwana ku ri munhu loyi a n'wi tivaka then kumbexana mina ni ti famba ni ti lavela munhu un'wana loyi a nga ta ni tswalela vana ende swa endla swa swa va hi kambirhi mi kuma ku hi yena n'wansati wo sungula a swi vulaka ku hi papa mina a ni swi koti ku ku mi tswalela vana um ku mi bebulela vana la kaya so ni kombela ku mi famba mi ya handle mi ya lava n'wana ivi a ta munhu a hlomisiwa ku va nsati wambirhi ku tswariwa vana muti wu kula hi ndlela yeleyo i xivangelo xo sungula xexo xivangelo xa vumbirhi hi lexa xi vangiwa ku hi ku mi kuma ku um munhu wa xisati wa tekiwa emutini mi kuma ku loko a tekiwini i na hahlwa loko a ri na hahlwa a ku kumbexana a ri na ntsongwana ya yena mi kuma ku va khomane swinene ni yena na ntsongwana ya yena kumbe yena na hahlwa ya yena kumbe yena na makwerhu wa yena a ku mina a ni swi lavi ku tekiwa ka maluleke ni ri nexe a ni swi lavi ku tekiwa ka maxaka ni ri nexe ni lava ku famba na ntsongwana ya mina ku ri hosi na ndzisana swi kha swi lave hi mani hi mhani khulu loyi a a ku laviwe na swa straight ku va ku ri yena a swi suggestaka swa humelela sweswo hi leswi khale loko munhu a za a teka a tikuma a teke tshengo ku va ku ri swivangelo swo fana na sweswo xin'wana xivangelo lexi xi nga kona xi nga duma hi lexa xa ku mi kuma ku eh, brothers a yi titwa swimalamalanyana ya swi vona ku hase ni na mali yo tala ngopfu um maybe madam a ya ha swi koti ku ku ku ku ku tirha tirha la kaya ma vona munhu a ti lavela nsati wa mbirhi hi yexe ivi a ku a ku mhani khulu a lava ku mi byela mahungu ni vone ntombi yin'wana a ni lava ku kuwa ku ri yona yi ta yi ta mi pfunapfuna laha kaya ivi mhani khulu va yi njhekanjheka va yi njhekanjheka va yi hlela hakanyingi va tala ku ala um mara swi tele khale a va nga ali a va pfumela ku hayi loko swi swi ri tano i ta a ta ta ni pfuna la kaya ni pfunapfuna ku tlilina na yini na ku na ku sweka na ku ndla yini swa swa ku tirhatirha swa kwala mutini a swi pfumeleriwa a va pfumela va gina va pfumerini mhani khulu ivi himpela mhani ntsongo va ta va fika va korhoka va hlundziwa a ku ngo va ncenje munhu a ta hi la ta ku hi kona a fika nghenisa munhu hi le back door ku na room yin'wana ya exa leyi va busy manikhulu va tele ka room leyin'wana hala tlhela vanhu va busy one two three haa a swi famba hi ndlela and manikhulu used to have a say about it you a n'wi nga to pfuka njhe siku rin'wana hi ku wo swi endla i nga n'wi byelanga manikhulu a ku va ku ri decision ya manikulu even though ku va ku ri wena a wu swi suggestile se van'wani va swi ndla hi mhaka ya ku xivangelo xin'wana hi xin'wana xivangelo xa ku kuma kuma ku munhu i tswariwe a vuhosini um ti-tribe tin'wani va vula va ku loko munhu a ri wa wa le vukosini i fanele vanhu vavasati va vo tlula vambirhi kumbe wun'we at least vavasati vambirhi kumbe vanharhu i fanele a teka tshengwe loko a ri we le vukosini um va swi endla sweswo loko hakanyi loko ku ri we le vukosini a ni tshembi ku mhanikhulu va vana va va na stay loko a ni nga swi tivi mara laha ka ka a vukosini vo byeriwa ku sweswi a ku humelela yini va pfumelela swin'wana na swin'wana ivi loko vanhu lava va nga dyondzeka va ku hayi mhaka ta patriarch patriarch yini yini wa swi twisisa so hi leswi swi talaka ku a swi ndliwa ku loko munhu a za a tikuma teki nsati wa vumbirhi ku va ku ri swivangelo swo fana sweswiyani xivangelo xin'wana lexi nga kona hi lexa xa ku mi kuma ku and this is the most interesting one you cannot miss this one xivangelo xin'wana lexiwa is the most interesting one hi lexa xa ku i kuma ku mina ni wa ka chavalala or oh, mina wa ka maxava ne munhu wa nti ni ka chavalala okay because papa mi loko a ta haleni fika a teka xivongo xa ka chavalala ni swi tivi ya mi ni wa ka maxava ivi loko ndzi ri maxava ni nge ti ta le ka vakokwani le ka makhuvele mina ni vatukulu va vagwena ka makhuvele um ku hava n'wana wa xinuna n'wana wa xinuna hakanyeka ku va ku ri yena loyi a andzisa muti because va va va va mhanikhulu na vamantsongo va tekiwile so swi lava ku laha kaya a ku salangi munhu ma fona so hakanyeka swi tala ku mi kuma ku um loko munhu a za teka tshengwe i ndlela ku n'wansati lowa wa vumbirhi kumbe wa vunharhu a ta kota ku tirhisa xivongo xa ka vakokwana ku ri xivongo xa xa ka vakokwana xi nga lovi xi nga fi xiya mahlweni especially kuma ku loko va fanele va prioritize ku kuma n'wana wa xinuna that's why kuma kuma ku khale a va rhandza ngopfu ku kuma vana va xinuna a ku ri mhaka ku i fanele a kurisa xivongo sweswiwani a swi vuriwa hi mhaka ku ka vakokwani ku hava malume ko va na a ko va na vamhani ntsena so mina as a first born kumbe last born ni na responsibility leya ku ni kurisa xivongo xa ka vakokwana so a ni ta boheka ku leswi ni nga wa ka eh, maxava le ka makhuvele le ku lavaka ku xivongo xi kula swi vula ku n'wansati loyi ni nga ni nga ta n'wi teka wavumbirhi loyi i ta vana va yena va tirhisa xivongo xa ka vakokwana a swi nga fani na masiku lama wa kuma ku loko munhu a a fanele a teka n'wana i boha ku tirhisa xivongo xa papa yena mhana yena masiku lama khale a swi pfumeleriwa ku munhu loko a teki a tswale vana vana va yena va tirhisa xivongo xa ka vakokwana wa yena. a ku va ku reason leyi i feel like this was the most interesting reason and reason reason leyi a ni twa hi nga ri yi more valid a ni swi tivi ku mi swi vutisa ku yini hi yona reason leyi mi ni twaku hi nga ri is the most valid one leyi a yi ndlaku vanhu vo tala va va teka tshengwe a ni swi tivi ku n'wina mi tiva tihi tirhezini leti ti nga kona because ni tiwari ti tele tirhezini ta ku munhu a tikuma teke tshengwe eh, a va na vavasati vo tala handle ka ku va ku va munhu a ti rhandzela ku va ku va up and down because va ri ku na ti-benefit ta ku loko u teke tshengwe loko mhani khulu va ku va ku khunguvanyisa hala kumbe va ti kota kwatisa wa ya eya ka yindlu ya mbirhi kumbe yindlu leyitsongo a ni kula yindlu leyikulu na leyindlu leyitsongo ve ri main house na small house so a wu ta ya ka ka yindlu leyitsongo i ya phyuphyisa kona nghondo kumbe na loko manikhulu va ha ri busy na xihlangi kumbexana va ri a va tekile va ha ku heta ku veleka loko va ha kurisa xihlangi wehe wa ya mahlweni leyi mantsongo va va busy ku ri na vona va va va kota ku kurisa xivongo hi ndlela yaleyo so loko n'wina mi le mavonelo mo karhi mi nga hi byelela hansi mi byela mi swi vonisa ku yini mhaka leyi ya tipholigami or ya ku teka tshengwe i mhaka ya kahle na mi vona ku ri ku ri mhaka leyi wehe nga yi endlaku kumbe i nga pfumelelaku ku ri nuna wena a teka tshengwe na kumbe wena as munhu wa xinuna um i nga teka tshengwe ende ku ta ku reason yo yo yihi leyi nga ta endla ku i teka tshengwe because van'wani va teka tshengwe hi mhaka ku u kuma ku a kaya ku ve na na mafu mo tala mi kuma ku vanhu vo tala va hela helini so se u kuma ku munhu yaloye i ti vona ku ri n'wanuna lowa wo hetelela Eh, mi nga ni nga mi nyika xikombiso hi leswi ni nga tshama ni hlangana na swona loko ni kha ni interview kokwani mj eh, hlungwani the late mj hlungwani the xitsonga music legend he, he, he told me that the reason uh, he married a eh, lot of women it was because uh, a ku va vona va ri voxe a va velekiwe va ri voxe va ri munhu wa xinuna a va voxe ka mhani so a va boheka ku va fanele va andzisa muti hikuva va teka tshengwe so ti reasons ta ku va munhu a teka tshengwe a ti a to va hi ndlela leyi mina ni nga swi vurisa swona ti tele leti ti endlaka ku ri vanhu vo tala va tikuma va teke tshembe ku va ku ri mhaka ya ku va ku ku ve na mafumo yo tala mutini kumbe ku va munhu i tikuma a tswariwe a ri wexe swi nga endla ku munhu hi mhaka ku a ti kume a tswariwa ri a ri yexe na ra wa xinuna a ti vona a ri na responsibility leya ku leswi ni nga nexe swantswa ni ti ni ti endlela maxaka ma mina hikuva ni ni teka vavasati vo tala maxaka ma mina ku ta ku ri vana va mina vatukulu va mina all those things so i swilo leswi swi endlaka ku ri vanhu vo tala va teka matsengo valava um ivi loko ni tsundzuke kahle nsati wa kokwani mj hlungwani va juka va ku hayi mi nga teki tshengwe mi nga teki vavasati vo tala a swi ri vona ti-interview loko ri ke mi nge tshami yi vona interview ya mina mj hlungwani the legendary mj hlungwani the late mj hlungwani please go down there and search it mi yi vona mi yi languta eka nkanelo wa gingirikani na mina mandla le gere gingirikani wa muxaka so masiku lamawani a ni swi tivi ku nga va ku ri yini lexi ndlaka ku munhu a tikuma teke tshengwe a yi swi tivi mu ta yi byela kwalani ku ri leswi swi endlaka ku masiku lama munhu a tikuma a tikuma a teke tshengwe ku va ku ri yini kahle kahle guys is it because um i have a high testosterone leyi it cannot be controlled therefore mhani khulu ve nge swi koti va ri voxe that means ni fanele ni kuma nsati wa mbirhi na kumbe wa vunharhu na ku ni kota ku as xidunani xa la xa la xivaleni ni kota ku ni ya mahlweni ni hanya ni nga vangi na xiphiqo na kumbe ni nga khosanga ti-problem-e na a ni swi tivi kumbe swi vonisa kwini mara i swikhedzakhedzani leswi a ni mi khomile swona leswi swi endlaka ku ri masiku lamawani munhu a tikuma a teke tshenge mi nga rivali ku nkanelo yo gingikatisa ka n'wina hi r funerals r funerals yi kona yi ri kona hala ka magoro gian malamulele johannesburg soweto yi kona ndhawu to to hambanahambana I think ni ri Bushbuck Ridge va kona so ni kuma mi va joyina ka nambara leyi nga kona laha hansi hey jonan a ri funeras namuntlha ku ri swilo swa n'wina swi tota ku famba kahle va ta mi hlamusela tipulani ta vona hinkwako kahlekahle siku rin'wana swi lava hi tikuma hi ri na a ri funeras va ta va ta hi byela hi vuenti hi ti-product ta vona ku va na ti-plan a kumbe ti-plan b ti-plan silver ti-plan d what what what what exhibit a a hi swi tivi so a hi leswi a ni khumile swona haleno ka nkhanelo wa gingirikani na mina le gere gingirikani wa ka maxava ni kha ni sipa t we are drinking tea today i'm coming back with another video don't mind my toplessness is because someone in criticizing so ni hleketa ku ni hamba ni tshamisa sweswi le gara hi mina salute mi nga titimeli mi nga titimeli